Нӕ программӕ схуыдтам «Цы сусӕг кӕныс?». Афтӕ нӕ зӕгъын, ӕмӕ нӕ уазджыты рӕстдзинад бӕрӕггӕнӕн аппаратыл фӕлвардзыстӕм. Нӕ, нӕ, нӕ. Фӕнды нӕ ӕрмӕстдӕр зӕрдӕйы-зӕрдӕмӕ аныхас кӕнын. Нӕ зӕрдӕты арфӕ сын бахсӕм ӕмӕ иннӕтӕй цы сусӕг кӕнӕм, уыцы ӕнкъарӕнтӕ ӕмӕ хъуыдытӕ раргом кӕнын. Уазӕг хуымӕтӕг ныхас, фӕлӕ дзы цас хъуыды ӕмӕ мидис ис. Кӕмӕдӕр дзы ӕнхъӕлмӕ фӕкӕсӕм, чи та ӕнӕнхъӕлӕджы рбауайы йӕхи ӕгъдауӕй, чи нын тугхӕстӕг у, чи та ӕцӕгӕлон уӕвгӕйӕ хионы свӕййы. Уый цымӕ фылдӕр цӕмӕй аразгӕ у. Исчи зӕгъдзӕн, рӕстӕг алцыдӕр амоны ӕмӕ йӕ йӕ бынаты сӕвӕры. Фӕлӕ адӕймаджы зӕрдӕйы ахаст, йӕ миддуне, йе нкъарӕнтӕ уымӕ ницы бар дарынц. Уымӕн иу дзуапп раттӕн нӕй. Зӕгъӕм, абон мӕм уазӕгуаты чи рбацӕудзӕн, уыимӕ рагӕй зонддӕсты кӕрӕдзийӕн исты бавӕййӕм? Нӕ, Исты хӕстӕджытӕ стӕм? Нӕ. Фӕлӕ мӕ зӕрдӕйӕн афтӕ уарзон у, ӕмӕ кӕрӕдзиимӕ фембӕлгӕйы не хсӕн ахӕм зӕрдиаг ныхас рауай, ӕмӕ хиуӕттӕ не стӕм, уый никӕй бауырндзӕн. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй йӕм мӕ хуызӕн зӕрдӕ республикӕйы цӕрджытӕй бирӕтӕ дарынц. Чи у, уый цалдӕр минуты фӕстӕ базондзыстут, нӕ ныхас дӕр уӕ нӕ басусӕг кӕндзыстӕм. Ӕнхъӕлдӕн фӕзынди мӕ уазӕг.
Зӕгъӕхон мын у, дӕ фен. Ӕрбад дӕ хорзӕхӕй.
Бузныг, бузныг. Куыд бахӕццӕ дӕ, Марин? Тынг дзӕбӕх, тынг дзӕбӕх, Жанна. Фистӕгӕй уыдтӕ?
Наа, машинӕйыл.
Ермады иумӕ дӕр афӕрсдзынӕн. Машинӕ, машинӕ тӕрын цӕмӕ райдыдтай? Куыд рауад афтӕ? Жанна, мӕ фӕндыр афтӕ бафӕлладтӕн мӕхӕдӕг хӕссынӕй о ӕмӕ загътон ӕвӕццӕгӕн машинӕйы мын сон дӕрдзӕни мӕй афтӕ фӕзӕгъынц фӕндыр дам циндзинад хӕссы зӕрдӕйӕ ахаст ӕргом кӕны фылдӕр цин хӕссы ӕви уӕ скӕны ердӕны хӕстӕм гӕсгӕ цин хӕссы цин хӕссы фӕлӕ уӕздӕр кӕны уӕздӕр кӕны фӕлӕ мын аххуыс кӕнынц ӕмӕ йер философон ӕгъдаумӕ йӕ куы рахизӕм уӕд фӕндыр уӕззау цӕмӕй у? Фӕндыр уӕззау у уымӕй, ӕмӕ йӕ кӕнӕг йӕ хуылфы бад. Цы кӕна, афтӕ фӕзӕгъынц. Уӕззау у 6 килограммӕй фылдӕр у. 6 килограмм. Ӕмӕ сылгоймагӕн мӕмӕ гӕсгӕ уый афтӕ ӕнцон нӕу. Ӕрнӕлгоймаг фӕндырдзӕгъдӕгӕй, ӕвӕццӕгӕн, рогдӕрӕй аскъӕфы, фӕлӕ махӕн сылгоймӕгтӕн сӕгӕн ӕнцон. Стӕй ма, ӕвӕццӕгӕн, иу хъуыды дӕр ис, кӕд ӕмӕ фӕндыр зӕрдӕйы ӕнкъарӕнтӕ ӕргомгӕнӕг уыны, уӕд незаманты фӕндырӕй хъыджы хъуыддӕгты дӕр цагътой, цины хъуыддӕгты дӕр, ныр фылдӕр чындзӕхсӕвты куывдтӕм афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ кӕд зӕрдӕйы ӕнкъарӕнтӕ гомгӕны ком кӕны, уӕд йӕ ус цӕй мидӕг ис, ӕвӕццӕгӕн, цин куы ртауа, уыд уый ӕхсызгон у. Фӕлӕ йыр исты ӕрхӕндӕг хъуыддаджы фӕдыл куы цӕгъдай, уӕд та зын у. Кӕд вӕццӕгӕн уӕз уымӕн дӕр кӕны. Жанна вӕййы афтӕ, мӕ мӕнӕ оркестры кусын нӕ, мӕ оркестры дӕр нӕм ахӕм вӕййынц ахӕм уацмыстӕ, кӕцытӕ ӕнкъард вӕййынц. Нӕ йӕ авторы хъуыдымӕ гӕсгӕ вӕййынц тынг ӕнкъард. Ӕмӕ сӕ цӕгъдыс мӕ ӕнкъард музыкӕ у, фӕлӕ фӕлӕ цас дӕ загъдау, цас тыхи йосы зӕлты, йосы зӕлты ма адӕймаг ӕнкъард куы вӕййы, уӕд, чи зоны, ма йосы диссаджы зӕлтӕм хъусгӕ уӕддӕр куыддӕр ба бахъӕлдзӕгдӕр вӕййы. зӕрдӕйӕн циндзинад хӕссы йӕ тыхы ӕмӕ йӕ хъару фӕндырӕн йой мидӕгдӕр и ӕмӕ мӕнӕн арӕх фӕзӕгъынц дӕ фӕндыры цагъдӕй дам хос дам у уый дам мӕнӕн хос у зарджытӕй дӕр афтӕ фӕзӕгъынц фӕндыры цагъдӕй дӕр афтӕ фӕзӕгъынц ӕмӕ мӕнӕн уый вӕййы тынг ӕхсызгон тынг ӕхсызгон тыхӕй мӕ циндзинад хӕссын адӕмӕн уый ма хуыздӕр хъуамӕ цӕуа уый совет дӕр тынг ӕхсызгоны. Фӕлӕ кӕд йӕ фӕндырдзагъдыл ныхас кӕнын райдыдтам, уӕдмӕ цалдӕр азы размӕ зарын дӕр райдыдтай. Цӕмӕн афтӕ рауад ӕмӕ фӕлтӕрджын фӕндырдзӕгъдӕг, фӕндырдзӕгъдӕгӕй кӕй базыдтой адӕм ӕмӕ кӕй уарзынц, уый ӕвваст райдыдта зарын. Жанна, алкӕддӕрӕй фӕзӕгъын, ӕз мӕхи зарӕггӕнӕгыл нӕ нымайын, уый тыххӕй мӕ ӕз дӕн профессионалон музыкант ӕмӕ йӕ мбарын, нӕ? вокалон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ ууыл ахуыр нӕ кодтон нӕ фӕлӕ афтӕ рауадзимӕ йод ӕцӕгӕн уже дӕс азӕй къаддӕр нӕ рацыди ӕмӕ дзуццаты сослан ахӕм концерт ӕрхъуыды кодта кӕцы хуынди сюрприз о ома йӕ хъуыды йӕ хъуыды удӕф афтӕ фӕндырдзӕгъдджытӕ хъуамӕ азарой зарӕггӕнджытӕ кӕнӕ кафгӕ кӕной кӕнӕ сӕ равдисыд ӕмӕ раздӕр уымӕ куыддӕр зӕгъын нӕ рейсун сӕ куыд азарон сӕ азарон заргӕ куы никуы кодтон мӕ афтӕ цыдӕр тагъд-тагъдӕй нӕ ёды рӕстӕджы тынг уарзон уыди ирон хъазт зарӕг зӕгъгӕ Ӕмӕ йӕ уыцы зарӕг зӕгъын зонын ӕй. Арӕх алы ран дӕр уыди, зарыдысты, Сухрабдырӕй зарыди бирӕ кӕмдӕрты. Ӕмӕ мын уырыссагау куыд фӕзӕгъынц, на слуху была, нӕ мын ӕнцон уыди уый азарын. Ӕмӕ уый азарыдтӕн. Еудӕй фӕстӕмӕ, куддӕр афтӕ рауади ӕмӕ нӕ йӕ бамбӕрстон мӕхӕдӕг дӕр. Адӕм мын зарджытӕ хӕссын байдыдтой. Иу сылгоймаг мын ӕрбахаста Ёюди дыккаг зарӕг ирон хъазты фӕстӕ нӕ Ёюди «Кӕцӕй йӕ зоныс?» «Кӕцӕй йӕ зоныс, бирӕ дӕ уарзын» тынг, тынг рӕсугъд зарӕг у. Ма мын рбахаста къухӕй фыст ныхӕстӕ, мелоди мын азарди мӕ загъта, Маринӕ, ацы зарӕг уыд тынг зӕронд, кӕддӕрдӕмӕй гыццылӕй зарыдтӕн скъолайы. Мадам мӕй азар, мӕн райдыдтон дзурын, зӕгъын, ӕз зарӕггӕнӕг нӕ дӕн, мӕм мӕ сӕм ӕрбахастат. Нӕ, нӕ, нӕ, ӕз мӕ на концерт уыдтӕн, мӕ фехъуыстон азарӕй. Мӕй азар. Йол мӕ мад мын загъта, уый дӕр куыд хъуыды кодта, ома зарӕггӕнӕг нӕ дӕ, цӕмӕ дӕ о, мӕнӕ дам хӕрӕгбӕхтӕ къӕхтӕ хъӕрмӕ куыд срауай, ды дӕр дам афтӕ. Мӕ афтӕ мӕ мын загъта, кӕцӕй зоныс куы азардтон, загъта, Ермай у зарӕг, куы азарай, уӕд ма дӕхимӕ кӕс. Фӕлӕ афтӕ рауади мӕ Чежемты Хсар ныффыста диссаджы ныхӕстӕ. Ёй у мӕнӕн мӕ уарзондӕр зарӕг, кӕцы хуыйны мӕ царды цин. Автор ауадзимӕ осы рӕстӕгмӕ сӕрыхицау сыл фӕцудыдта йӕ цӕстытӕй. Зын, зын рӕстӕг уыди о. Ӕмӕ уый фӕстӕ дзӕбӕх радзӕбӕхи ӕма афтӕ нӕхимӕ ӕртӕчъирийӕ кодтам. Ӕма чызджемты хсар уый дӕр уыди махмӕ, ӕмӕ нӕм афтӕ ну ракафын нӕ кодтой нӕ дыууӕй, ӕмӕ чызджемты хсар афтӕ касти иу фарсырдыгӕй, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн йӕ хъуыдыйы цытӕ уыди цытӕр ӕрхъуыды кодта. Мӕйон цалдӕр боны рацыди мӕм, ӕрбацыд ӕмӕ загъта, Маринӕ, ӕрбауай-ма нӕм нӕхимӕ, дын мӕнӕ цыдӕр, цыдӕр равдисон у. Бацыдтӕн ӕм изӕрыгон, ӕддейы мӕм лӕууыди, мӕ загъта, мӕнӕ уӕм кастӕн, куыд рӕсугъд куыд рӕсугъд акафыдыстут, ӕмӕ, дам-ма, мӕнӕ ацы ныхӕстӕм бакӕс. Сӕ рахастон нӕхимӕ, афтӕ сӕ йӕ цуры цӕмӕ бакастын, ницы афтӕ. Фӕлӕ лӕмбынӕг дӕ. О, мӕ нӕхимӕ иууылдӕр адӕм нӕ бинонтӕ куы бафынӕй сты, уӕд сӕм зӕгъын куы ркӕсин, Мӕ сӕм куы ркастӕн, мӕ уыцы хъуыды куы бамбӕрстон, уыцы диссаджы ныхӕстӕ искуы-ма адӕм ӕнхъӕл уыдысты, искуы-ма иумӕ ракафдзыстӕм. Ну вот уый дӕр ӕй зыдта, ахӕм хабар уыди, о, иумӕ куы куыстам, радиокомитеты иу зданийы куыстам, мӕ уыдта-иу мӕ, куыд ӕнкъард уыдтӕн, куыд мӕ зӕрдӕ куыд рысти. Мӕ ӕцӕгӕн уыдӕттӕ иуылдӕр Йӕ мидӕг ӕрымбырд сты ӕмӕ йой равдыста йе нкъарӕнтӕ равдыста махмӕ, мах бинонтӕм ёсы ӕмдзӕвгӕйы. Ома, зӕгъӕн ис, моцы рӕнхъытӕй равдыста дӕ зӕрдӕйы цы уыд, цы сусӕг кодтай, уыцы ӕнкъарӕнтӕ сӕгӕйдӕр. Суанг райдайын, кӕддӕра золӕрфты кӕй агуырд, бынӕттон сӕрдыгон рӕсугъд бон кӕй кӕй клиптор куы систай уыцы зарӕгыл о ӕмӕ иудзырдӕй йӕ музыкӕ у адӕмон у ритуаллаг симд мӕ цӕмӕндӕр иууыл сӕ сывӕрын фӕндыди мӕ уыцы ныхӕстӕ мӕ дзы афтӕ зарӕг рауади ӕнцонтӕй тынг ӕнцонтӕй мӕ радио мӕ радтон мӕ уайтагъддӕр адӕм парахат нӕ раззӕгӕйӕ адӕмӕн уарзондӕр куыд фӕндырдзӕгъдӕгдӕр куыд зарӕггӕнӕгдӕр стӕй куыд адӕймагдӕр афтӕ нӕ программӕйы райдиан дӕр хуымӕтӕджы нӕ загътон демӕ фембӕлгӕйӕ адӕймаг цыма хион дӕ йӕхи афтӕ ӕнкъары цӕмӕн афтӕ уайы уый нӕ зоны кӕд дӕм мийаг исты сусӕгдзинад ис марина махӕн дӕр ма схъӕр кӕн жанна адӕмон уарзон цӕмӕй суын уӕвын у
Ерӕй бӕлвырд мӕ бон зӕгъын нӕу, фӕлӕ мӕхӕдӕг куыд дӕн царды мидӕг, ой афтӕ зӕгъын мӕ бон у, куыд куыд дӕн, ӕрмӕ миддуне куыд у, афтӕ дӕн адӕмимӕ дӕр. Барысӕй барӕй ни махи роль нӕ фӕхъазын, афтӕ зӕгъын мӕ фӕнды. Нӕ чи зоны мӕ командӕр ӕнцондӕр у, афтӕ мӕнӕн та ӕнцондӕр у цыдӕн, ёй хъуамӕ уон царды мидӕг. Мама дӕр афтӕ кӕсы. Сценӕйы дӕр.
Уый тыххӕй ма ӕртӕ уырыссагау зӕгъон, сценӕ любит искренность. Куыд зӕрдиагӕй, куыд зӕрдӕйы цӕуой дӕ, дӕ эмоцитӕ, нӕ? зарӕджы мидӕг дӕр, фӕндыры цагъды, фӕндырӕй цагъдгӕйӕ дӕр адӕм, адӕм, адӕм, адӕммӕ дӕр афтӕмӕй бахъар, афтӕ бахъардзӕн. Ды йӕ куыд зӕрдиагӕй радтай адӕмӕн, адӕм дӕр афтӕ бамбардзысты. Цавӕр ӕнкъарӕнты дзы бауадзай, уымӕ гӕсгӕ нӕ? Йер кӕд сфӕлдыстады кой скодтам, уыд ӕнӕ бафӕрс кӕнӕй. Хъазыбеджы Ирыстоны чи нӕ зыдта, ахӕм адӕймаг нӕй. Мыстулон та нымад уыди фӕндырдзагъды бардуагыл. Йе Хъазыбег ӕмӕ Мыстулонӕй цы цот рацыдысты, уый зын хӕс у уыдоны кӕстӕрты ном хӕссын ӕви уӕлдай бӕрнондзинадыл ӕфтауы?
Жанна, кӕддӕр ма иу программӕйы дӕр дзырдтон, ахӕм воспитание ер жаны хъомылад райстам нӕ ӕмӕ уӕддӕр нӕ гыццылӕй дӕр нӕ афтӕ ахуыр кодтой макума кӕй асай хинӕй ма рацу макума садав афтӕ мӕ уыдон бахъуыды кодтам ӕмӕ сӕ нӕмттӕ сты растӕй загътай, адӕмӕн уарзон. Ӕмӕ мах дӕр ӕртӕ стӕм дыууӕ чызджымӕ, нӕ фсымӕр Алан. Омӕ нӕ бон куыд у, афтӕ цӕрӕм, цӕмӕй нӕ мадымӕ, нӕ фыды кад ма фӕдылдӕр уа.
Ӕппӕтӕй арӕхдӕр цавӕр ныхӕстӕ ӕрхъуыды кӕныс кӕнӕ Хъазыбеджы, кӕнӕ Иринӕйы? Уӕддӕр вӕййы афтӕ, бинонтӕ куы ӕрӕмбырд вӕййынц изӕры, боныгон, иумӕ куы рбатымбыл вӕййынц, уӕд зӕрдӕйы-зӕрдӕмӕ ныхас рауайы, ӕмӕ кӕмдӕр цыдӕр фӕдзӕхсты ныхас, кӕмдӕр афтӕ уӕлӕнгай загъд, фӕлӕ зӕрдӕмӕ бахъары. Ӕмӕ йыл адӕймаг бахъуыды кӕны. Йӕ рды дӕ зӕрдыл тынгдӕр цавӕр ныхӕстӕ дарыс? Йӕ ныхӕстӕй мӕ бон афтӕ зӕгъын ӕвӕццӕгӕн нӕу, фӕлӕ адӕммӕ цы уарзондзинад сӕм уыди, уый мӕ зӕрдӕмӕ фылдӕрӕй-фылдӕр цӕуы. Цас рӕстӕг фылдӕр цӕуы, уыйбӕрц мӕ мӕ зӕрдыл куыддӕр фылдӕр дарын. Уарзтой адӕмы, уарзтой Ирыстон, уарзтой сӕ алыфарс

Ӕмӕ дын ӕй дӕхицӕн дӕр дзырдтон иу цау. Мӕ мад мын ӕй дзырдта, рӕвдауӕндоны куы куыста, уӕд сымах уым цардыстут хӕстӕг. Ӕмӕ уӕд чырӕ телефонтӕ нырма ныр фӕзындысты. Ӕмӕ сывӕллӕттӕй чидӕр фӕцӕф и, ахауди, кӕуы, цыдӕр цӕф райста. Ӕмӕ бахъуыди дохтырмӕ дзурын. Ныр хӕдзары ничи, телефонӕй кӕдӕм кӕцӕй адзурой, уый нӕй. Ӕмӕ, дам, Маринӕ йӕ дзыппӕй систа телефон, дам, ха мӕнӕ бадзурут дохтыртӕм. Ӕмӕ цалынмӕ скорий нӕ фӕзынди, цалынмӕ тагъд ӕххуысы машинӕ не рбацыди, уӕдмӕ Маринӕ лӕууыди уыцы сывӕллоны уӕлхъус. Стӕй уыфӕстӕ йӕ устау мӕ зӕрдыл тынг бадардтон, цӕмӕдӕргӕсгӕ. Кӕддӕр удивӕться гын. Ой, раджы заман, ер вчера телефонтӕ куы фӕзындысты, уӕд. Мыстолон ӕмӕ Хъазыбег уыдысты адӕм уарзон. Ды дӕр афтӕ, адӕмӕн исты хӕрзты бакӕнын. Ӕмӕ адӕм, адӕмы чи уарзы, уый йӕ бинонты уӕлдай буц дары, нӕ? Уӕлдай хъармдзинад сын дӕтты. Ӕмӕ ахӕм адӕймаг куы фӕхъӕуы, куы нал вӕййы, куыд зыны, куыд бафӕрӕзтай, Марина?
Жанна, афтӕ фӕзӕгъынц, мыдам, иууылдӕр сты Хуыцауӕй конд хабӕрттӕ. Зын уыди, зын уыди раст зӕгъгӕ, ӕмӕ цас рӕстӕг фылдӕр цӕуы, уыйбӕрц зындӕр. Зындӕр ис.
Гъемӕ мад дӕр, мӕ фыд дӕр адӕймаг цыфӕнды кары куы ауыддӕр хъӕугӕ кӕнынц. Вӕййы афтӕ мӕ бауырныдтӕ, мӕнӕ иуӕй хатт концертӕй ӕрбацӕуын кӕннод та исты фарстам мӕ исты афӕрсын, кӕй искӕй ныхасмӕ фӕхъӕуы. Мӕй афтӕ машинӕ цӕугӕ ӕмӕ зӕгъын, так нӕхимӕ куы рбацӕуон, хъуыды афтӕ вӕййы иу секунд, уӕд мӕ фыдмӕ бадзурдзынӕн, мӕм нӕй подскажет. Матайой куы мӕнӕй нӕй нал сты тынг хъӕуынц, тынг мӕнӕ мӕнӕн ма профессионалон гъдауӕй дӕр мӕ мады-иу арӕх афарстон, куыд цы
Сфӕлдыстады дӕр дын уыди зондамонӕг, царды дӕр, хӕдзар дӕр. Йе рды дӕ кӕстӕрты дӕр дӕу куыд ахуыр кодтой? афтӕ ахуыр кӕныс, ахӕм зонд сын амоныс. Ӕви фӕлтӕр аивта ӕмӕ уыдон нал ӕмбарынц ахӕм? Никуы басусӕг кӕнын нӕ, ӕмӕ мӕнӕн ахӕм фсин ис, нӕ, ӕмӕ ӕргомӕй йӕ зӕгъын мӕ сывӕллӕтты схаста уый. Йе рӕфтӕ куы зӕгъон, мӕнӕ сыл фӕфыдӕбон кодтон, мӕнӕ сӕ мӕхӕдӕг фӕхастон, мӕ мын куыд зын уыди, уый раст нӕ уыдзӕн. Уый тыххӕй мӕ диссаджы фсин мын диссаджы фсин, кӕцы мӕнӕн цӕрӕнбонты афтӕ мӕ къух рог кодта, мӕ йу загъта, дӕ хабӕрттӕ кӕн, дӕ аивады куыст кӕн, адӕм дӕ уарзынц ма. Цы дӕ хъӕуы кӕнын, сывӕллӕттыл ма тыхс. Ӕз ам нӕ дӕн, бахӕрдзысты, ныннайдзынӕн сӕ, бафынӕй кӕндзысты. Мӕ хой уыди мӕнӕн тынг, тынг удӕнцой, тынг. Ӕмӕ уый тыххӕй, ӕвӕццӕгӕн, мӕ фыд, мӕ фыдмӕ афтӕ басидтӕн иу хатт мӕ загътон, Дзаума хъуаг нӕу ме фсин, хӕринаг хъуаг нӕу. Фӕлӕ мӕ афтӕ фӕнды исты хорздзинад ын ракӕнын. Мӕ зӕгъ не рцы кӕнон. Фыс мӕм зӕгъын ныхӕстӕ. Дӕхӕдӕг ракуырдтай?
О, бадзырдтон ӕм телефонӕй иу изӕр. Загътон, ныфыс ма мын ныхӕстӕ ме фсиныл. Мӕ иу уыдзӕни мӕнӕй уымӕн лӕвар. Ма мын ныффыста, мӕ дзы рауади уыцы фсины хъарм. Шиныкад. Ой, ахӕм зары. Ӕфсинӕй зыд Сафират хинӕны? Таурзӕт. Таурзӕт. Таурзӕтӕй зыдта, зарӕгыл ныффыстат, уый? Нӕ йӕ зыдта, цалынмӕ сцӕттӕ и, уӕдмӕ нӕ зыдта. Уый фӕстӕ йын ӕй байхъус, байхъуыстаем. Фӕцыди йӕ зӕрдӕмӕ тынг. Ӕртӕккӕ дӕр мӕнӕ Куы вӕййы телевизорӕй цы зарӕг, уӕддӕр ӕм тынг фӕкӕсы, ма йӕддӕр уыди ӕрыгон дӕр, о, ӕмӕ тынг цӕуы йӕ зӕрдӕмӕ, йӕхимӕ дӕр фӕкӕсы. Дзӕбӕх зарӕг у, афтӕ мӕнӕ зӕрдӕмӕ цӕуы. Ныр куыд у Тауырзӕт йӕхи куыд ӕнкъары?

Хӕргӕ дӕр мастыр мемӕ зын хъуамӕ бахӕрын кӕнон. Уӕдӕ? Иунӕг чындзын дӕ? Наа, наа.
Фӕлӕ уарзон. Иумӕ цӕрӕм-ма, уӕдӕ куыд? Ер иумӕ цӕрӕм, зӕгъгӕ ныхасӕн ныртӕккӕйы фӕлтӕр сӕ фылдӕр хай се ппӕтӕй нӕ зӕгъдзынӕн, фӕлӕ сӕ фылдӕр хай. Хъуыддаг куы бакӕнынц, уӕд чызджытӕ уайтагъд ахӕм дзуапп ратынц, ома мӕн фӕнды хицӕн ӕрцӕрын. Мӕн фсинимӕ нӕ фӕнды, мӕн лӕггад кӕнын нӕ фӕнды, ды уал азы ӕртын азӕй фылдӕр нӕ, кӕд нӕ рӕдийы. Нӕ ӕртын нӕма, нӕмайы. Ӕртын азмӕ ӕввахс лӕггад кӕныс Хъулаты мыггагӕн. Зын у чындз уӕвын ӕмӕ фылдӕр цавӕр миниуджытыл хъуамӕ хӕст уай, цӕмӕй бафӕразай дӕ дзых, нӕ кӕрды уыцы ныхас, фӕлӕ цӕмӕй дӕ бон бауа ног бинонтимӕ цӕрын. Чызджытӕн, чызджытӕн хъуамӕ. Куыд зӕгъын, уый зонут, уарзондзинад уый уыйбӕрц тыхджын нӕу. Ерӕй иронау ӕмбаргӕдзинад, ой мӕ зӕгъын фӕнды, ӕмбаргӕ хъуамӕ кӕной дыууӕ адӕймаджы кӕрӕдзийы. Къай.
Наа, фшинимӕ дӕр, фшинимӕ дӕр. Кумбарой кӕрӕдзи уӕд бауырнӕд уарзондзинад ромдзӕни уый дӕр. Уый дӕр ромдзӕни. Никуыдӕм ницы фӕуыдзӕн. Фӕлӕ кӕрӕдзи куы нӕ мбарой, уӕд уый тынгдӕр. Йе рцы хъӕуы, мӕнӕн-иу ме фсин афтӕ загъта, мӕн цы хъӕуы, рӕсугъдӕй мӕ дзӕбӕхӕй уынон, ма мӕм худгӕ ракӕс ӕндӕр ӕй ницы зӕрдӕйӕн дӕр бирӕ нӕ хъӕуы йер загъта мӕн ӕндӕр ницы хъӕуы зӕрдӕ бон загътай лӕггад кӕнын йер чи зоны мӕ нӕ зонын куыд уыдзӕни уыцы ныхас фӕлӕ лӕггад мын фӕкодта ме фсин мӕнӕн мӕнӕн Ӕртӕккӕ та, ӕвӕццӕгӕн, куы рынчын и, уӕд та мӕ рады. Мӕ уыдӕттыл ӕз арӕх фӕхъуыды кӕнын, ӕмӕ сывӕллӕттӕ дӕр ӕмбарынц, зонынц, куыд сӕ фӕхаста. Мӕ уый тыххӕй йӕ алы фарс афтӕ. Буцӕй дарынц.
Цал хъӕбулы хъӕбулы и?
Дӕппӕтӕй? Таврзӕтӕ. Так кӕд нӕ зӕгъдзынӕн? Аст. Йӕхи амондджыныл нымайы. О, о, о.
Уӕдӕ, уӕдӕ куыд фӕцудыдта ӕртӕккӕ цыдӕртӕ хъуыды дӕр нал кӕны дзӕбӕх, мӕ зӕрдӕ фӕриссы уыдӕттыл, фӕлӕ цы кӕнӕм? рӕстӕг. Ир, зӕгъыс, цы кӕнӕм, зӕгъгӕ, фӕлӕ дӕ цӕсты ӕввастдӕр ӕнкъард сты. Ирӕй телевизормӕ кӕсджытӕ уынын ӕви нӕ, уый нӕ зонын, фӕлӕ мӕнӕн бӕрӕг у. Уый тыххӕй мӕ уал азы фӕсӕр иемӕ мӕ уынын, куыд куыд зӕгъон, цы уыди уый нал у мӕ Фӕзӕронд кӕны. Фӕбӕрӕг и. Цӕмӕн афтӕ рауайы?
Ир адӕймаг тыхджын, уӕнгрог, ӕнувыд, сӕрӕн, стӕй йыл азты сӕ уӕз ӕфхӕм уаргъ цӕмӕ руадзынц? Адӕймаг цӕмӕ рлӕмӕгъ вӕййы? Никуы хъхъы кодтай уыцы фарстайыл? Ӕнӕуи царды мидӕг хъаруджын уыди. Стод рынчынтӕгӕнӕг дӕр нӕ уыди. Фӕлӕ Ирӕй куыд зӕгъон? экологи дӕр вӕццӕгӕн йӕхи хъуыддаг йӕ хъуыддаг кӕны уыдӕттӕ фӕлӕ мӕнӕн зын у мӕнӕн зын у йӕ
бавӕрын Ер дӕуӕн та афтӕ куы ахъуыды кӕныс ивгъуыдыл, уӕд ӕппӕты ирддӕр мысинӕгтӕ цӕимӕ баст вӕййынц?
Царды мидӕг ӕви йемӕ? Нӕ, ӕмткӕй дӕхи царды. та урзӕттӕ дӕ царды хайу чи зоны уый баст сты мӕ мады мӕ мӕ фыдимӕ цард уый куыд зӕгъон йӕ иу хай уый йӕ иу хай нӕ фӕлӕ мӕнӕ адӕймагӕн сывӕллӕттӕ куы фӕзыны нӕ уӕд уӕд уый уыцы циндзинад ӕцӕгӕн ницӕй ма бӕргӕ у мӕ уый мӕмӕ кӕсы сӕйраг усы. Уыцы циндзинад царды мидӕг уыцы хъуыддаг нӕм ӕмӕ нӕ сывӕллӕттӕ фӕзындысты хӕдзары, ёй у тыхджындзинад тынг. Дӕхи амондджыныл нымайыс?
О. Цӕмӕй?
Цыдӕр кӕна амондджын?
Мӕнмӕ гӕсгӕ амондджын йӕхи ахӕм адӕймаг хона, кӕцы Йӕ бинонты уыны ӕнӕнизӕй, хъӕлдзӕгӕй, рӕсугъдӕй, кӕрӕдзи куыд ӕмбарой бинонтӕ. Уымӕй амонд дӕр мӕнмӕ гӕсгӕ той у амонд. Аивады хабарӕй дӕр ӕнӕмӕнг уый у мӕнӕн мӕ куыст. мӕ цард, фӕлӕ фыццаг, фыццаджы бинонтӕ. Уый дӕумӕ гӕсгӕ ӕрмӕст сылгоймагӕн афтӕ у ӕви нӕлгоймӕгтӕн дӕр? Бинонты хъуыддаг бакӕнын ӕмӕ амондджын бинонтӕ саразын.
Уӕдӕ уый нӕлгоймагмӕ дӕр хауы. Уӕдӕ куыд? Йе сымахмӕ кӕсгӕйӕ, Миша ӕмӕ дӕумӕ. Мишӕйы хонынц иуылдӕр мӕ ӕз дӕр афтӕ хонын. Сымахмӕ кӕсгӕйӕ, алкӕй дӕр уырны, уал азы амондджын цард кӕй фӕкодтат. Уымӕн ӕмӕ ныр дӕр уал азы фӕстӕ, уӕ чындзӕхсӕвы фӕстӕ мӕм чи фӕкӕсы, кӕрӕдзийы фарсмӕ куы вӕййут, уӕд уӕд никӕй бауындзӕн ӕмӕ кӕрӕдзимӕ искуы тызмӕг цӕстӕй ракастыстут, исты зӕрдӕхудты бацыдыстут кӕрӕдзийӕн, маст ныхас загътат, ӕдзухдӕр худындзастӕй, ӕргомӕй ӕмӕ Ныры куыд зӕгъон, гыццыл ахӕм уарзаг уой зӕрдӕйӕ дӕр. Уӕ цӕстытыл бӕрӕг вӕййы, ныр дӕр ма ӕрыгонӕй сын къарӕнтӕ уыди, уый дӕр кӕй нӕ ферох сты. Чизормӕ загъд кӕнын мӕ не внӕлди, кусгӕ кодта, милицӕйы кусӕг уыди мӕ бон-изӕрмӕ куысты уыди.
Кусгӕ бирӕ кӕй куыста, уый тыххӕй бахъахъхъӕдтат уӕ уарзондзинад? Ӕвӕццӕгӕн.
Нӕ, афтӕ фӕзӕгъынц, мӕ

Ӕмбаргӕ фӕкӕн, бамбарын адӕймаджы, кӕд, ын, кӕд йӕ царды мидӕг исты зындзинӕдтӕй, уӕд мӕ бон куыд у афтӕ йын ныхӕстӕй дӕр, чи зоны ма, ныхӕстӕй дӕр йӕ зӕрдӕйы гыццыл ба, зӕрдӕйы ныфс бауадзо. Афтӕ куыддӕр зонын афтӕ адӕймагимӕ.
Ермишей хуыздӕр миниуӕг та цы у? Йе рды ӕмбаргӕ уый та?
булкъон у, фӕлӕ у тынг фӕлмӕн. Цӕгӕй? Моя фӕлмӕндзинад, ӕвӕццӕгӕн, ойын тынг ӕххуыс кӕны. Се ппӕтимӕ дӕр у фӕлмӕн ӕвирмӕстдӕр бинонтимӕ.
Йӕ куысты ахӕм уыди мӕ уым хъуыди дзӕбӕх, фӕлӕ мӕнӕ иу хатт йӕ кусджыты куы искусыл куы фембӕлын, уӕд мын афтӕ фӕзӕгъынц, куысты мидӕг, дам, уыди тынг тызмӕг, ома
агуырдта куыст, цӕмӕй кусын. Нӕ? Фӕлӕ, дам, мӕнӕ исты йӕ кусӕг, йӕ подчиненные исты зындзинады куы бахауа ӕмӕ йын исты хуыз куы бахъӕуа, уӕд там йӕхицӕй диссагдӕр нӕ уыди. Ермӕ афтӕ фӕзӕгъынц, ӕмӕ дам бинонты царды кӕрӕдзийӕн хъӕуы барын. Афтӕ? Ӕнӕмӕнг.
Уый у тынг раст ныхас, тынг раст.

фӕзынди. Иу гыццыл чызг. Иу нырма иу.
Евы дӕр ӕхсчы фӕзындзысты. Иннӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм сау фӕндӕй. Дӕ чызджы чызг фӕзынди, куы йӕ базыдтай, цоты-цоттын уыдзӕни, уӕд цавӕр ӕнкъарӕнтӕ дӕ зӕрдӕдӕмцтӕ дзырдта? Жаннӕ, уый уыди диссаг, уый уыди ахӕм циндзинад, нӕ ма нӕм уыди концерт ирон театры. Ма нӕм райсомӕй фӕдзырдтой репетици, ма Бекойты Роза репетици скодта. Ӕмӕ-иу уыдтӕн мӕ зыдтон мӕ чызг бахауди ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын, телефон мӕ къухӕй нӕ уадзын. Ӕмӕ кӕддӕр, кӕддӕр мӕм ӕрбадзырдтой, загътой мынӕй: «Внучка у тебя!» Мӕй афтӕ алкӕмӕ дӕр хицӕнӕй цыдтӕн. У меня внучка родилась. У меня внучка, у меня внучка. Афтӕ фӕкодтон се ппӕтӕн дӕр. Я уйди тынг циндзинад мӕ бон ӕрхъуыды кӕнын дӕр нӕу афтӕ ма цӕуыл цин кодтон базӕдтатыл баззадинаг тынг тынг Йе ргыцыл раздӕр дӕхӕдӕг афтӕ загътай, ома дам сылгоймагӕн сывӕллӕтты куы фӕзыны, цот куы рацӕуы, уӕд уый ӕппӕтӕй дӕр амонд у. Йе рдын цоты цот куы фӕзынди, уӕд та кӕсыс дӕхи ноджы амондджындӕрыл ӕнкъардӕй. Цӕмӕн афтӕ? Афтӕ у. Цоты цоты фылдӕр цӕмӕн уарзынц? Гыццыл нӕ вӕййынц, ӕвӕццӕгӕн, кӕд уый тыххӕй адон зӕстынджыр сты, фӕлӕ уый та гыццыл мур. Ӕмӕ ма мын рауади йӕхӕм зараг. Маммӕ гӕсгӕ уыдзӕни курдиатджын Самый бӕрӕг у.
Ермана музыкӕмӕ куыд цы реакци раттына, уымӕ гӕсгӕ йӕ ӕмбарын, что да афтӕ гуыцыла проверка кӕнын мӕ маммӕ гӕсгӕ слух дӕр ӕмтынг и. Сашыл цӕуы ныр?
Дыууӕ азы.

Ер де сфӕлдыстадмӕ куы раздӕхӕм, уӕд дӕ зарджытӕ бирӕ сты. Фӕлӕ ер таурзӕтыл куыд азарыдтӕ, афтӕ, ӕвӕццӕгӕн, иннӕ зарджытӕ дӕр истӕимӕ кӕнӕ искӕимӕ баст сты. Ӕви нӕ? Истӕн ер мӕнӕ дӕ зӕрдӕйы монцтӕ кӕмӕй рауагътай, ахӕм зарӕг?
Фыццаджы уыди уый мӕнӕ загътон ӕмӕ царды цин зарӕг. Уый фӕстӕ мӕнӕ ме фсиныл тынг тынг ма мӕ уарзон зарӕгӕй нымайын уый та хуыйны ӕцӕг уарзт. Уый дӕр мын мӕ фыд ныффыста уыцы ныхӕстӕ. Уарзты тыхджын дымгӕ хохӕй куы рабырста, ей, амонд нӕм бахудти, амонд нӕм бахудти, уӕд ахӕм ныхӕстӕ зарын уый у уый дӕр у циндзинад. Ӕмӕ уыцы зарӕг дӕр адӕм бауарзтой, тынг клип дӕр ын ис, ӕмӕ мӕхи зӕрдӕмӕ дӕр тынг цӕуы. Уый фӕстӕ Ер куыд зӕгъон, мӕ зарджытӕ иууылдӕр ӕмӕ сӕ афтӕ барӕй не взӕрстон, мӕнӕ царды цардыл, зӕгъгӕ, нӕ, афтӕ рауади, афтӕ-иу рауади. Иу чидӕр мын уыцы ныхӕстӕ ныффыста. Ӕцӕгӕн ӕй уыдтой, ӕрйӕ хатт афтӕ фӕзӕгъынц, Маринӕ, уыцы зарӕгмӕ фӕнды мӕ дӕ зарай, ды дзы бавӕрай ӕнкъарӕнтӕ, ды дам дзы бавӕрдзынӕ, цы дзы хъӕуы уыцы зарӕджы. Ой. Мӕнӕ мӕ чызг чындзы куы цыди, уӕд хабӕтӕ Римӕ ныффыста, балӕвар кодта тынг рӕсугъд ныхӕстӕ. Зарӕг хуыйны Ирон чындзӕхсӕв. Адӕм ӕй хонынц дыууӕ мыггагыл, зарӕг дыууӕ мыггагыл. дыууӕ мыггаджы байгом кодтой дыууӕ кӕстӕрӕн. Ӕмӕ ой дӕр у тынг мӕ зӕрдӕйӕн тынг уарзон зарӕг. Иннӕ зарӕг та у фыдыл. Фыдыл. Уый та мын ныффыста тынг курдиатджын чызг. Бестауты Аланы. Йӕхӕдӕг дӕр заргӕ кӕны, нӕ? Нӕ, нӕ, нӕ зары, фысгӕ кӕны, фысгӕ кӕны, ӕмӕ ӕвдӕм къласы куы уыди, уыцы ныхӕстӕм ныффыста. Фыды, фыды хъарм, зӕгъгӕ, афтӕ хуыйны. Ӕмӕ уый дӕр тынг рӕсугъд зарӕг рауади. Куы йӕ фӕзары суад, дӕ цӕсты доны нӕ разилынц.

хабарты фӕстӕ фыццагхатт рацыдтӕн йемӕ мӕ йӕ концерт уыд Чиколайы ӕмӕ йом афтӕ заргӕ-зарын цы зарӕг зарыдтӕн фыдыл ӕмӕ дӕр тыххӕй ма тыххӕй ма йӕ фӕдӕн зар автомажордошунгӕ гигтӕ. Йе рцалдӕр азы рацыди, фӕлӕ уӕддӕр сценӕмӕ куы рацӕуыс уыцы зарджытимӕ, мадыл, фыдыл, уӕд уромыс дӕхи?
Куыд у зон зӕны? Адӕймагӕй зӕрдӕ коммӕ нӕ фӕкӕсы алы хатт, фӕлӕ уӕддӕр куыддӕр мӕхи бацӕттӕ кӕнын кулисӕты. бацӕттӕ кӕнын мӕхи, уый тыххӕй мӕ фембарын, уый мӕ куыст у, уый артисты куыст афтӕ у, барысӕй хъуамӕ йӕ уыйбӕрц тых сӕм уа, ӕмӕ сӕ куыст хъуамӕ кӕной дарддӕр. Иу дзырдӕй зӕгъӕн ис ӕмӕ артисты, актеры дӕсныйад зын у. уымӕн ӕмӕ дӕ зӕрдӕйы цы ис, уый бынтон раргом кӕнын дӕ бон нӕу. Ӕмӕ афтӕ рауайы, ӕмӕ бары-нӕбары де нкъарӕнты дӕ хъуыдытӕ сусӕг кӕныс. Ер ис ахӕм сусӕгдзинад мидӕгӕй дӕ зӕрдӕйы, ис ахӕм сусӕгдзинад, рӕстӕг кӕуыл рацыди ӕмӕ раргом кӕнӕн кӕй ис. кӕй ӕмбӕхстай мӕ ды, йӕ зӕгъӕм, искӕмӕн зӕгъын кӕй фӕндыд.
Йӕ мӕ бон нӕу ахӕм хъуыддаг ӕрхъуыды кӕнын. Нӕй нӕ?
Ома, йӕ мастӕ куы бацӕуы исты маст, уӕд тагъд ацӕуы. Дӕхимӕ маст нӕ дарыс? Маст нӕ дарын, фӕлӕ афтӕ дӕр мӕ бон зӕгъын нӕу. Кӕнӕ дӕ зӕрдӕ истӕуыл куы фӕрисса.
Куыд уый зоны, зӕгъы, Ермана та райсӕм мӕнӕ цы зындзинӕдты ныл ӕрцыди нӕ, мӕ мад, мӕ фыд, ӕмӕ мӕнӕ ме фсымӕр ӕмӕ мӕ хо зын, зын, уыдонӕн мӕнӕй зындӕр уыди, куыд ӕй зӕгъон, атайтиатетова, ну, сӕхимӕ рцӕуын. Цӕй тыххӕй? Мӕнӕн мӕ професси ахӕм у, нӕ мӕ уӕддӕр куыддӕр адӕмы хсӕн музыкӕ, зарджытӕ, фӕндыр цагъд мӕ уӕддӕр уый ӕххуыс кӕны, ӕххуыс кӕны. Ӕмӕ мӕ бон афтӕ зӕгъын у, мӕ мӕ мӕ куыст мӕнӕн ӕххуыс кодта уыцы рӕстӕджы. Ирыдонӕн сӕ куыст ахӕм нӕу, ӕмӕ уыдонӕн мӕнмӕ гӕсгӕ уыди зындӕр. Ӕмӕ йӕ цӕй тыххӕй зӕгъын? Исты, мӕнӕ ды куыд загътай, зӕрдӕрыст нӕй ӕви там бирӕ царды мидӕг бирӕ цыдӕртӕ вӕййы, нӕ? Ӕмӕ та йӕ ногӕй зӕгъын, мӕ куыст мӕнӕн йӕ цы хъуыддӕгты мидӕг ӕххуыс фӕкӕны. Ер уый адӕймаджы маст кӕнӕ рыст куы бацӕуы, уӕд цин куы бамбӕхсы адӕймаг, уӕд та? Вӕййы афтӕмӕй стырӕгӕрон цин ӕрцыди ӕмӕ йӕхицӕн фуфугӕнгӕйӕ кӕмдӕр арв бамбӕхста, мачи йӕм ацы фӕсӕрццыд кӕна, зӕгъгӕ. Афтӕ дӕр вӕййы, нӕ? Мӕнӕн арӕх фӕзӕгъынц афтӕ, цавӕр ӕргом дзырдтӕм фӕкӕныс, цавӕр ӕргом цӕстсыдӕй дӕр дӕм нӕ тӕрсыс? куыддӕр нӕ фӕтӕрсын. Вӕццӕгӕн, йӕ афтӕ зӕрдиагӕй фӕдзурын, ой, мӕ афтӕ ӕнӕхинӕй йӕ мӕ фӕфӕнды искӕмӕн зӕгъын, нӕ. Мӕ мын вӕццӕгӕн Хуыцау дӕр хуъыс кӕны, фӕзӕгъы, гьер куыд хъуамӕ бафхӕрон, нӕ? Басусӕг кӕнай, нӕ? Иу ныхасӕй, афтӕ уайы, ӕмӕ нӕ программӕйы уазӕгмӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕндӕр нӕй. Ӕмӕ дӕ куы бафӕрсон, цы сусӕг кӕны, зӕгъгӕ, уӕд дӕ бон ӕргомӕй ӕмӕ сыгъдӕг зӕрдӕйӕ зӕгъын у ницы. Ӕрмӕстдӕр зарӕг азарын цы сусӕг кӕнон бирӕ, фӕлӕ уыцы зарӕг мӕммӕ дӕр нал хауы, ома уый дидамӕ кӕддӕр. Гер, дӕу демӕ фембӕлдмӕ ӕнхъӕлмӕ гӕсгӕ мӕ цӕст ӕрхӕцыд дӕ зарджытӕй ныхӕстыл, дӕ зарджыты ныхӕстыл. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, мӕ зӕрдӕйы ныххаудысты, ӕмӕ дын сӕ куы акӕнон, куы радзурон, куы бакӕсон, уӕд дӕ афӕрсдзынӕн, цавӕр ӕнкъарӕнтӕ дӕм гуырын кӕнынц, зӕгъы. Хорз? Уӕдӕ? Ермал мӕнӕ сӕ иу. Кӕцӕй йӕ зоныс, бирӕ дӕ уарзын? Кӕмӕн зӕгъис ахӕм ныхӕстӕ? Куыд кӕмӕн?
Куыд кӕмӕн? Мӕхионӕн. Раргомӕй кӕм ӕхсусӕг ницы кӕна. Мӕхи уарзон адӕймагӕн, уӕдӕ куыд? Уый фыццаджыдӕр Мишӕйӕн ӕвӕццӕгӕн нӕ, стӕй дарддӕр цотӕн, хистӕртӕн, бинойнӕгтӕн, иннӕтӕн. Ерманы йӕ ацы рӕнхъытӕ куы бакастӕн, уӕд та мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыдысты, дӕ цы зындзинӕдтӕ бавзӕрстай, Тынг хорз дӕ мбарын момӕ гӕсгӕ. Зӕрдӕ фыруарзтӕй фӕйнӕрдӕм скъуыны, ӕдзухдӕр мемӕ вӕййыс мӕ фынӕ. Уыныс сӕ дӕ фынӕ Хъазыбег ӕмӕ Иринӕй?
Уӕдӕ сӕ нӕ уынын, фӕуынын сӕ фылдӕр мӕ фыды цӕмӕндӕр.
Уый тынгдӕр мысыс ӕви мыстыл уыд? Зын фарста у мбарынӕй, фӕлӕ уӕддӕр
Рагъоны ӕргомӕй ма уый фылдӕр фӕмыс. Папӕйы чызг дӕ, нӕ? Ме рцӕмӕн афтӕ нӕ зон, фӕлӕ. Куыддӕр афтӕ. Стӕй ма дӕ зарӕгӕй дӕр иу рӕнхъ. Ӕмӕ уымӕн дӕр дзуапп абон радтай нӕ программӕйы, фӕлӕ ма уӕддӕр сылгоймаг амондджын цӕмӕй вӕййы?
Сылгоймаг амондджын цӕмӕй вӕййы, шахтон ӕмӕ та ногӕй зӕгъын, йӕ бинонты амонд куы уына, йӕ бинонты рӕсугъддзинад куы уына, уӕд сылгоймагӕн иумӕйы амонд дӕр нӕй. Марина, дӕ зарджытӕй бирӕтӕн ныхӕстӕ ныффыста Хъазбег. Авторты хсӕн сты Чеджемты Ӕхсар, Ерзӕгтӕй Хабыты Рима, фӕлӕ Бестауты Алана. Мамӕ, ӕвӕццӕгӕн, кӕмӕйдӕр бузныг дӕ. Ӕр куыд зӕгъон, хицӕн бынатӕвӕрд мын и Гаджиты Фатимӕ. Цӕмӕн?
Уый тыххӕй мӕ Куыд ыл зоныс, Жанна, уӕдмӕ мын афтӕ бирӕ зарджытӕ нӕ уыди. Нӕ цы мын уыди, уыдон адӕм тынг бауарзтой. Фӕлӕ мӕм иу бон ӕрбацыди уыцы чызг, кировыхъӕуккаг чызг, тынг курдиатджын чызг, тынг. Ӕмӕ ӕрбацыди мӕ йемӕ уыди дзӕбӕхыл. Бирӕ, бирӕ ныхӕстӕ мын бахаста, дам, ма фена, донӕй, дам, кӕд дам дӕ зӕрдӕмӕ исты фӕцӕуа. Мӕ куыстмӕ мӕм ӕрбаздзыди мӕ бӕрц рӕстӕгдӕр нӕ уыди, фӕлӕ сыл афтӕ мӕ цӕст ӕвӕрдтон мӕ дзы равзӕрстон иу цалдӕр. Тынг мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдысты. Уыдонӕй сӕ иу уыди сусӕгуарзон, кӕцы уӕды рӕстӕджы тынг адӕмӕй бауарзтой уыцы зарӕг дӕр. Ӕмӕ уӕд дарддӕр афтӕ райдыдтам йемӕ кусын, ӕмӕ тынг рӕсугъд зарджытӕ ис Зымы Фатимӕйӕн тынг рӕсугъд, адӕмӕн уарзон чи систы, ахӕм зарджытӕ. Мӕ йӕ нымайын Фатимӕйы тынг курдиатджын ӕмӕ йын мӕ зӕрдӕ зӕгъы йӕ курдиат рӕсугъдӕй рӕсугъддӕр кӕнӕд. Мӕ ма бирӕ-бирӕ зарджытӕ ныффыссӕд ӕмӕ йын йӕ зарджытӕ ӕртӕккӕ зарынц тынг бирӕ зарӕггӕнджытӕ ӕмӕ йын фылдӕрӕй-фылдӕр кӕнӕд.
Марина, йе ртӕ радон хатт равдыста, куыд дӕ хӕлар адӕймаг дӕ, уый. Мӕнӕн дӕр тынг ӕхсызгон уыди радон хатт демӕ фембӕлын, зӕрдиагӕй аныхас кӕнын. Ӕмӕ кӕд, миййаг, ӕппӕт зӕрдӕйы сусӕгдзинӕдтӕ нӕ раргом кодтам, уӕддӕр ӕнӕхин адӕймаг дӕ. Дӕ зӕрдӕйы ницы ӕмбӕхсыс, ӕмӕ дӕ цы ракъахон, уый дӕр нӕй. Йӕ уыдоны программӕ дӕр кӕронмӕ фӕвӕййы, фӕлӕ мӕм ис гыццыл лӕвар. Хӕрзцыбыр у, фӕлӕ дзы нӕ зӕрдӕты хъарм бауагътам. Лӕвар кӕнӕм дӕгъӕлтӕ. Дӕгъӕл, раст зӕгъгӕ. Цӕмӕн равзӕрстам дӕгъӕл, уый дӕр дын бамбарын кӕндзынӕн. Фыццаджы дӕр, ӕвӕццӕгӕн, дӕгъӕлтӕ диссаджы ӕмӕ цымыдисаг дзаумӕттӕ схонӕн ис. Раст дӕгъӕл куы равзарай, уӕд дӕ бон у цыфӕнды адӕймаджы зӕрдӕйы дуӕрттӕ байгом кӕнын. Йе та дӕ миййаг цавӕрдӕр цыбыр рӕстӕгмӕ исты бамбӕхсын куы фӕнда, дӕ зӕрдӕ ӕмӕ дӕ миддуне сӕ кӕрӕдзийы куыд ӕрӕмбарой, уӕд та дӕ бон у сыхгӕнын ӕмӕ ничи базондзӕн, дӕ зӕрдӕйы цы ис, цы сусӕг кӕныс, уый. Фӕлӕ дын мӕ цӕстуарзӕй сусӕггӕгтӕ дӕм куыннӕ уа, уый. Стӕй ма иу миниуӕг ис ацы дӕгъӕлӕн. Йӕхимӕ йӕ чи дара, йӕ дӕгъӕлтыл ӕй чи бакӕна, уыцы адӕймагӕн йӕ фӕндӕгтӕ уыдзысты рог, лӕгъз ӕмӕ ӕнцон. Ома, цыбыр ныхасӕй, йӕ фӕндӕгтӕ гом кӕндзӕн йӕхӕдӕг йӕхицӕн. Мах дзы йӕ ахӕм тых бауагътам, ӕмӕ дын ӕй зӕрдиагӕй лӕвар кӕнын. Мӕнӕ дын ӕй сызгъӕрин хуыз, хызыны дӕры вӕрын, цӕмӕй ма фесӕфа уый тыххӕй. Зӕрдиагӕй дын ӕй лӕвар кӕнӕм, ӕмӕ дын амондхӕссӕг фӕуӕд.
Жанна, кӕд ӕмбӕлы, уӕд ма ӕмӕ гӕсгӕ иу цыдӕр радзурон, кӕддӕр иу программӕ уыдтӕн, уыди цалдӕр азы размӕ. Мӕ мын ном дӕр программӕйы кӕрон балӕвар кодтой. Мӕнӕ хъӕдын цӕуыл фӕлыг кӕнын цахӕм хъӕды куыд зӕгъон хъӕд махӕй хъӕд хӕдзар рӕсугъд афтӕ ирон цыдӕр орнаменты ӕмӕ йодӕй рыммы нӕхимӕ ӕмӕ тӕхын бӕркадджын разынди ахӕм бӕркадджын зӕрдиаг йӕ балӕвар кодтой нӕ маммӕ цӕуы ивын дӕр ирӕй дӕр афтӕ уыдзӕн зӕрдӕй дӕхау уырны мӕ амондхӕссӕг дын кӕй фӕуыдзӕн уый стыр бузныг стыр бузныг дӕуӕн дӕр бузныг кӕй нӕм ӕрбацыдтӕн дӕ зӕрдӕйы уаг нын кӕй нӕ басусӕг кодтай ӕмӕ немӕ зӕрдиаг ныхас кӕй акодтай уый тыххӕй На телевизормӕ кӕсджытӕн та йӕ зӕгъын, абон махӕн ницы басусӕг кодта Цӕгат Ирыстоны адӕмон артисткӕ Хуыдыкаты Маринӕ.